Nonsia bɔ adesoma maa me ma mo nyinaa adwo me mo akɔ aba de wo ba adom TV nonsia kaseɛ so anwumerɛ nsɛm a ɛsie no ɛbra so sɛ wote bie sɛ adom kaseɛ nsɛm no dɔɔso nea ɛtɔ dwa wɔ mu bi yɛ a wo bɛte ɛni aban no gu ɛso yɛ ahoboaboa me kasa yɛ adehyeɛ bi a ɛɛ nsuo ɛbɛsɛ wɔn mo agyapadeɛ nti baabi ɔde wɔn ti bɛto ayɛ haw ɛne akɔpɛ baabi ama wɔn ɛwɔ hyɛ ama mansin mu yɛde mu nsɛm no ɛbɛbra mu. Speaker nso de nneɛma ahodoɔ nsia bi ato hɔ nom, nnipa bi a mmarahyɛbadwafoɔ bi a wɔnom mma mmarahyɛbadwafie mu no, ɛkwan a yɛbɛfa soɔ na yɛatwe wɔn aso anaa yɛne wɔn adi nkɔmmɔ no, ɛho nsɛm yɛde bɛbrɛ wɔ anwummere kaseɛ yi mu. Mampanin Ado Dankwa Akufo Addo sɛ ɔman yi ɛtoɔ tua no mu no aduro no wɔ fam, nti wɔde nhyehyɛeɛ foforɔ nso reto hɔ sɛ ɛbɛyɛ a ɛtoɔ tua no bɛkɔ n'anim, ebi ne E-Levy no, ɛno ne apɔmuden, adwadie, agokansie, obi man so anigyedeɛ, Ɛna anwummerɛ mede brɛ wo sɛ adom kaseɛ wokɔ facebook slash adom tv akaseɛ no wɔ hɔ go tv 176 dstv 280 anwummerɛ mi a mesom mo medin afie a amankwaa tamaklo meda ase afei anidie kwan so tie sɛdeɛ nsɛm no nkyerɛmu ankasa ɛteɛ. Senior High School Form One foɔ no nnɛ yi wɔn gu so ara rekɔ. Ebinom rehwɛ sɛ wɔn din bɛba mu nom ne adeɛ. Nya nya ani kɔhwɛ ɛyɛ Resolution Centre yɛ no wɔ Nkran ha. Wɔn gu so rehwehwɛ baabi a wɔn sukuu no wɔ na wɔfiri SHS Secretariat no wɔn kyerɛ mu sɛ eh, nnipa bɛyɛ sɛ mpem mmienu, 2000, na na wɔn wɔ issue wɔ placement no ho. Nanso ɛnnɛ yi a mereka sɛ wɔn atumi asiesie ama asomdwoeɛ aba. Emu nkyerɛmu no Adom TV kaseɛ ɛtoa so. Esiane sɛ ntoaso sukuu mmofra yi wɔn ahyɛ aseɛ kɔ sukuu nti, awofoɔ no bi na wɔn ani abere a wɔn mpɛ sɛ wɔn mma nso kɔ sukuu. First Placement baeɛ no, ebinom nso nyaa sukuu mu kwan. Nanso wɔ ne nyinaa mu no, Free SHS Secretariat de ato dwa sɛ, ɔhaw bɛyɛ sɛ mpem mmienu a awofoɔ de baeɛ deɛ, wɔatumi asɔ ne nyinaa ano ama wɔn. Deputy Coordinator ne Nana Afra Sika Mensah na wɔde too dwa sɛ, ɛwɔ mu sɛ ɔhaw a na awofoɔ no wɔ no wɔatumi asɔ ɛfa kɛseɛ no ara ano de ama wɔn deɛ, Nanso ebi wɔ hɔnom a nnipa bi na edi agyinamu de wɔn nsɛm no ba Secretariat no anim. Ne saa nti, saa afoa no wɔne wɔn di kita ho a ɛmma dwumadie no nkɔ tɔɔtee. Ahufoɔ bi a wɔnom kɔpue mu wɔ Resolution Centre hɔ ne Adom Kaseɛ twetwe nkɔmmɔ. Wɔannya sukuu no koraa. Sukuu bi a ɛnyɛ yɛn koraa nso na yɛfeeleeɛ. Deɛ ɛhu ara ne sɛ wɔde aba sɛ saa sukuu no na ɔnkɔ na ɔnkɔyɛ General Arts. In fact, ɛha me yɛ paa. Ma me nana no, ɔteetee, ɔredi awerɛhoɔ nti mefi Kofoɔdua na maba Nkran ha sɛ mesrɛ mo Allah monhwɛ na monyɛ biribi mma no. Yɛ check yɛ no wannya replacement na yɛ yɛ ya yɛ ya yannya wei yɛ second term a yɛ ba ha no ose. School a ɔnyɛɛ no wɔ yɛfrɛ no sɛn Mahi Mahi secondary technical that is Tema. na but eh sɛsi a no ɔno baabi a me ne no te no ɛho twi nti na ɔkyɛ dɛ mepɛ sɛ anka me change day no to boarding. So me ba no ɔnya school but school no ɔnyae no ɛwɔ akyiri nti mepɛ sɛ nka mebɛsesa ama no. Ɛno akyi na coordinator yi a ɔda Free SHS Secretariat ano nso de too awofoɔ anim sɛ wɔnsan nkɔ abɛɛfo ntentan so nkɔhwɛ esiane sɛ ɔhaw a wɔnom de bɛto wɔn anim no nyinaa no wɔtumi asɔ ano ama wɔn. Resolve all the issues I think from last week ne this week yɛ wɔ two thousand two hundred and forty five issues yɛ resolve yɛ wie but foforɔ ɔmo a they are not responsive ɛna moreover most of them because of the middle men na ɔmo de ɔmo ba yɛ wofrɛ na wobɔ akora ne din koraa because ɛnyɛ ne ba ohun nipa korɔ na mɛsra awofo nyinaa sɛ yɛayɛ amomo Enti sɛ wo a yɛmfrɛɛ wo no, kɔ na kɔprente na fa kɔ, kɔtɔ checker no na kɔprente na fa kɔ because yɛ a resolve issues no. Nto akaseɛ no so nkɔ nsɛm foforɔ mu na ɛnɛ bolt drivers no wɔn bɔ pini wɔn office hɔ fisɛ adwuma no a wɔn yɛ ho akatua nom ne adeɛ no nhyɛ da nsɔ wɔn nom ani saa nti na ɛwɔ sɛ wɔkɔ wɔn headquarters hɔ na wɔne mpanifoɔ kɔdi ho nkita ho deɛ ɛkɔɔ so wɔ hɔ no adom kaseɛ kɔɔ hɔ ɛde mu nsɛm ntoasoɔ ɛba. Camerafoɔ a wɔnom de abɛɛfo dwumadie soɔ na ɛyɛ wɔn adwuwa na ɛkɔpie mu wɔ Bolt office a na wɔnom ɛyɛ ɔyɛkyerɛ ne nyinaa ne sɛ sɛdeɛ mpaninfoɔ ne wɔnom teɛ no wɔn ani nnye ho kyerɛ sɛ wɔbire wɔn mogya ani yɛ adwuma nanso sɛdeɛ mpaninfoɔ sɔ wɔn haw nketenkete bi ano de ma wɔnom ɛnyɛ adeɛ a wɔn ani gye ho. Ɛberɛ a ɔyɛkyerɛ no rekɔ soɔ saa no na apolisifoɔ nso wɔ Asɔeɛ hɔ nom a wɔhwɛ abɔ ɔmanfoɔ ɛho ban. Adarafoɔ yi bi ne adom kaseɛ ɛtwetwe nkɔmɔ.
Yɛ security one ɛwɔ a stake
yɛ security ɛwɔ a stake paa moreover no nso sɛsei a bolt foɔ a introduce different thing aba a yɛ drivers no yɛ nim ɔmo ma riders no wobɛtumi de momo sika ato wo phone so nanso yɛ deɛ yɛ nim ɔmo ne yɛn nka hwee ho Adɛn?
Adɛn ne atɔn yɛ kra ma ɔbɔnsam saa? Na sɔ yɛ yɛde obuo ma ɔmo. na yɛbɔɔ mo nan so na ɔmo amfa ɔbo amma yɛn ampia abɔnten deɛ a, yɛn na yɛpɛgya ɔmo, yɛn ara yɛbɛbrɛ ɔmo ase. Ɔmo beku yɛn, ɔmo beku yɛn, they are, ɔmo enslave yɛn indirect, kyerɛ sɛ, ɔmo de data base bi baeɛ sɛ, to become, to become a top star driver no, ɛwɔ sɛ wɔ online for fifteen hours every day. everyday.
Fuel koraa yɛntumi ntua. Yɛntumi ntɔ koraa mpo na yɛde akɔfa trip no. Nanso ɔka sɛ nipa no nkɔ trip baako baako 75 or 71 ansa na onya 100 and 120 series or 130 series a, I think sɛ it's not fair. Mampanin Ado Dankwa Akufo-Addo ne bbc nsɛnkyerɛfoɔ adi nkɔmmɔ, na nsɛm no bebree kɔɔ so. Baako bi a ɛho hia sɛ Ghanafoɔ teɛ yɛ yɛn yɛ ɛtoɔ tua, sɛ nnipa dodoɔ a ɛtua ɛtoɔ no sua koraa a, wode toto Abibire aman nkaeɛ na wode toto wiase aman ho a, yɛdeɛ no deɛ wɔ fam. Ɛno nti ne E Levy no mu nkyerɛmu Adom TV de ba.
Ghana Manpanyin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo rekasa wɔ nkɔmmɔtwetwe a ɛkɔɔ so wɔ BBC na wɔde too dwa sɛ E Levy a aban de baeɛ no ɛbɛboa ama ɔman yi sikasɛm atumi agyina brane ɛsiane sɛ ɔman Ghana ɛka aman ahodoɔ a ɛwɔ abibire mu fa mu a GDP yɛ a wɔnom de bɔ ɔman no ho bra no ɛwɔ fam koraa ne saa nti ɛtoɔ a wɔnom ɛregyegye na ɛbɛboa ama

Ɔman yi sikasɛm yi a agye agu no nyina afa kɛseɛ no ara gyina Covid 19 yadeɛ a mfeɛ mmienu nie ɛde ne ho bɛbɔɔ ewiase afanaa nyinaa mu. Nanso anidasoɔ wɔ hɔ ɛsiane sɛ ɛfiri afe mpenu ne aduonu mu no mpaninfoɔ de nhyehyɛeɛ regu akwan mu a wɔrehwɛ kwan sɛ sikasɛm bɛtumi atotɔ yie. The world is going through very difficult times, Ghana is no exception, Nigeria is no exception.

is considered very credible and it is what is going to give us the opportunity to come out of this period a stronger economy. Star Ghana Foundation ayɛ nhwehwɛmu bi de afa Ghana ho, na Ghana sɛ Ghanani paa, so ɔyɛ Ghanani yi ne yam ayɛ biribi nom ne adeɛ no, Nsusuiɛ no deɛ ɛwɔ fam koraa, te aba fam, na ne nyinaa ano gyina ahokyerɛ nom ne adeɛ, nneɛma bebree nkɔso yie nti no, Ghanani Ghanani na ɛnɛ no wonhunu no saa. Na Owura Ibrahim Tanko, Alhaji Ibrahim Tanko, yi a wɔno yɛ Executive Director na ɛde nsɛm yi reto dwa.
Nhwehwɛmu a Star Ghana Foundation yɛeɛ no yɛ nhwehwɛmu a ɛfa ɔman ba adwuma pa. Ɛbɛtoo dwa sɛ, ɔman ba adwuma pa a ɛkɔ so wɔ ɔman Ghana mu yɛ adeɛ a ɛrekɔ fam. Ɔpanin pa a ɔde saa nsɛm wei too dwa yɛ Executive Director de ma Star Ghana Foundation, Alhaji Ibrahim Tanko Amidu.

Senyo Hosi de too dwa sɛ, sɛ ɔman ba bɛbɔ ne ho mmɔden a, ɛse sɛ nsakyeraeɛ ba wɔ Ghana Constitution mu. Sɛ na yɛn Constitution ayɛ no, ɛɛm ama akontabuo no so ate. Efisɛ tumi na ɛhyɛ nkorɔfoɔ ketewa bi nsam. Saa nkorɔfoɔ no, obiara suro sɛ woka wɔn asɛm bebree a, ebia wɔbɛtumi de atia wo. Saa suro no nnya suro pa. Ɛmma Ghanafoɔ anaasɛ ɔmanfoɔ ntumi ngyina mu mmboa man no nyɛ yie. Efisɛ obiara ɛwɔ dɛ obiara ɛka saa akotabuo no system no anaasɛ process no. Na sɛ tumi no wɔ nipa baako nsam bebree na deɛ woyɛ a ɛyɛ adepa koraa mpo wosuro sɛ wobɛka. Obi yɛ na sɛ ɛnyɛ a wosuro sɛ wobɛka. Efisɛ woka a yɛbɛtumi de atia wo deɛ. Nipa baako a ɔno nso so ka Economic Fighters League ho, Regina Amega nso so kasae. Nti yɛ parents no, yɛ churches no, yɛ yɛ chiefs no ɛne yɛ political elite no yɛn nyinaa ɛwɔ sɛ yɛ ba together na yɛn yɛn yɛn kenya yɛn ho na yɛn encourage na nkorɔfo kasa fa ɛɛ amambuo ho na nneɛma ma yɛn nyɛ ma yɛn keka yɛn ho sɛ yɛsi yɛ din anasɛ yɛn ka ne se daabi sɛ wohu sɛ economic fighters league fix the country for ɛɛ ama binom the youth. Ɔmo kasa fa nneɛma bi ho a yɛ encourage ɔmo because ɔkye no akyi ɔmo na ɔmo bɛtena kuro yi mu nti sɛ ɔmo kasa wɔ ho a yɛ ma ɔmo kwan na ɔmo tumi nkasa. Ma me nkɔ Tolong mansin mu wɔ Northern Region na kuro bi a ɛde Zantani, ɛnɛ yi wɔn de wɔn akosɛm ato dwa, wɔn kwan no nyɛ sei. Wɔn srɛ mpaninfoɔ titiriw aban sɛ wɔmmra na wɔmɛyɛ kwan no ma wɔ fisɛ kwan no reku wɔn adehyeɛ, ɛresɛe nyapadeɛ nso. Adom kaseɛ di akyire kɔɔ hɔ toa so. Temamufo a wɔwɔ Zantani ne nkuro bi a ɛwɔ Tolon mansin mu deɛ, wɔn nsɛm a wɔde to aban anim ne sɛ wɔ kwan asɛe mmerɛ bebree ni a wɔde ato mpanyinfoɔ anim nanso obi biara nhwɛ nkaa ho asɛm. Neɛ wɔreka nyinaa ne sɛ seesei ada a nsuo reba abɛtotɔ no deɛ, anhwɛ a ɛde oyennie kɛseɛ na ɛbɛkɔ akɔfa abrɛ wɔn a sɛ mpanyinfoɔ anhwɛ anka ho asɛm a ɛbɛwie no na ekuro yi mpo atwa wɔn agya afiri. firi ekuro foforɔ mu. Abere biara no nnipa bebree kɔgye ayarehwɛ wɔ chip compound a ɛwɔ hɔ nom a ɛkwan yi ara so na wɔnam na wɔbɛhwɛ sɛdeɛ ɛkwan yi asi asɛe fa deɛ a ɛneɛ sɛsi ada deɛ wɔyɛ nhyehye wɔn mpa sɛ ɛbɛtɔ mmerɛ bi no ɛkwan yi onipa ntumi mfa so. This road is our main problem so it linked to the Savana region that's the North Gwenja so we are in the Tolong district so the problem Which effect as number one is about our farming?
Assembly member a ɔwɔ hɔnom, Salifu Adam, deɛ a ɔkaeɛ wɔ nsɛm yi ho ne sɛ, Seesei ada ɛsiane sɛdeɛ ɛkwan yi nyɛ nti no, temanmufoɔ no ara na wɔkaa wɔn adwene boom ne wɔn ahoɔden de dua too ɛyɛ nsanso a ɛwɔ hɔnom so sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔbɛtumi afa so, nanso wɔhwɛ sɛdeɛ nneɛma rekɔ no a, anhwɛ yie a na agye nsa mu. We are having challenges

it it is uh, we have uh, this our road is crossing a river or a stream. So this uh, uh, stream, we, we, do, we don't know how to do to cross it. Aban krakye a ɔwɔ Tɔlɔn mansin mu Fuseni Salifu Isifu Moshi de a wɔkaeɛ wɔ nsɛm yi ho ni.

I think they needed some roles from this area to be added to the roads project that they will be doing. My MP called me and I submitted that road. Adom TV kaseɛ na wogu so rehwɛ no na adan ahodoɔ bɛyɛ sɛ 200 deɛ nsuo de ne kɔ anaa ɛpo abu afu ama ɛde ne nyinaa kɔ bɛyɛ mfeɛ du nso nie Dan nyinaa aka nsuo mu, ɛfiri sɛ nsuo ne wɔn redi no yie. Nti meka sɛ adehyeɛ a wɔwɔ Anglong Beach, ɛno yɛ fishing community a ɛno wɔ Shama mansin mu wɔ Atɔeɛ mantam mu no, ɛnɛ aban yi abɔ sesee foforɔ bi de ama wɔn sɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛkɔ hɔ, ɛfiri sɛ sɛdeɛ ɛpo no ne bufuo a ɛbu ba wɔn soɔ no, ɛde ɔhaw na ɛrebrɛ wɔn. Wɔn akosɛm ne ɔhaw a wɔfa mu wɔ hɔ no, adom kaseɛ akɔ hɔ de nsɛm no ntoasoɔ reba.
Bea a menam yi ne bea a mebɛgyina ha seesei. Ɛha nyinaa de Anglor Beach. Ɛhanom no, wɔn a ɛte ha titiriw yɛ wɔn a wɔyɛ nam ho adwuma, mekyerɛ apofo, wɔn a ɛho nam ne ade nyinaa na ɛte hanom. Na ɛbɛyɛ mfe bɛyɛ aduonu akyi deɛ, po no ne wɔn andi no yie koraa. Ne nyinaa ne sɛ, ahorow adan bebree no ara de kɔ. Wohwɛ me nsa bonkum so a ɛpo no agye hɔ nom afa a, adan bɛyɛ mpem mmienu na kyerɛ sɛ mfe kakra yi ɛpo no agye kɔ. Na deɛ abɔ mu pusa a ama kuromafo no nya wɔn atu afiri kurom ha koraa yɛ nnaano deɛ a ɛsi Memnenda no. Memenda no deɛ ne deɛ ɛfa adan bebree, sukuu dan koraa a ɛsi hanom a na anka sukuufoɔ no de kɔ sukuu, ɛde nyinaa kɔeɛ. Wei nti kuromafo no ayɛ krado sɛ wɔn bɛfiri hanom akɔpɛ baabi atena. Ah, First no na ehu dɛ ha no yɛ very attractive, ɛyɛ tse dɛ tourist attraction bi, but sesei de, the way na sea no ɔde force bi de fi nsu mu wara mpo, nnyɛ beebi a inngyina mpo a obotu akɔto nkyɛn koraa. Akyɛ bɛyɛ twenty years ntsi ereba nkakrankakra, dan a woesɛɛ no. Ɔhaw bɛn pɔtsee na wɔafa mu wɔ Po Nsa? Daka nyae kɔbɔgye ɔmo agorɔ nyɛ bɛ afi ha

Dodo Nkwa fie agye na si. NADMO kwankyerɛfoɔ Nana Agyemang Prempeh akɔ hɔnom. Ɔsi yi kasa a ɔka sɛ mo bɛ firi ha akɔ no obiaa ɛbɔ ne nsa mu ɛno na ama m'ani agye no because twenty seventeen ɛsi yɛ me baa ha nanso ne yɛ ka sɛ mo bɛ move a na nkorɔfoɔ nfo ɔmo ti nyɛ dɛn ɛnye ɛno nti na m'ani agye sɛ mo agye atom sɛ mo bɛkɔ na ɛnɛ me baeɛ a Ghana Mampanyin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne aban no sɛ memmra na mebɛma mo hyɛden na biribi kakra a yɛwɔ a yɛbɛtumi de aboa mo nso, yɛmfa mmoa mo. Din de Shine Akwa, Adom TV. Adom kaseɛ na ogu so rehwɛ no ma menye nkratoɔ yi deɛ ɛwɔ akyire no dɔɔso yɛba a yɛbɛtoa so. Yɛda aseɛ mo akɔ aba bio mɛyɛ Adom TV kaseɛ na ogu so ɛhwɛ no yɛtoa so na yɛakɔ nsɛm foforɔ mu. PM panin wɔ mmarahyɛ badwafie mu yɛ Alban Sumana Kingsford Bagbin. Na ɛnɛ yi wɔde nneɛma ahodoɔ nsia bi asi hɔnom a wɔrehwɛ abooboo ho sɛ wɔde bɛdi dwuma Mmarahyɛbadwafoɔ bi a bɛpem saa bere wɔn nhyɛ da mma mmarahyɛbadwafie mu bɛkyerɛ wɔn a wɔn mma koraa no ho nhyehyɛeɛ sɛ wɔn bɛgyina ɛno so de atwe wɔn aso anaa ayɛ wɔn kasakyerɛ. Deɛ ɛwɔ mu paa no, Adom Amanebɔni ɔto nkra wɔ mmarahyɛbadwafie mu de brɛ.
Esiane nsɛm bi a ɔmanfoɔ dodoɔ no ara aka de afa mmarahyɛbadwafoɔ a wɔntae nkɔ mmarahyɛbadwa mu nti no, ɛnnɛ yi, ɛberɛ a efie no kɔɔ asetena no na mmarahyɛbadwa mu Kyeamehene Ahobansumana Kingsford, Bagbin de too dwa sɛ mmarahyɛbadwafoɔ mmiɛnsa yi a wɔn din ne Sarah Adwo Asafo yi a ɔno na ɔgyina mu ma wɔnom a wɔdɔ me kɔ a bɛnya Kennedy Ɔhene Agyapong a ɔno gyina mu ma wɔnom a wɔwɔ Asen Central ne Henry Quartey a ɔno nso yɛ mmarahyɛbadwani a ɔgyina mu ma wɔnom a wɔwɔ Ayawaso Central no Privileges Committee no ankasa nhwehwɛ mu na wɔnhwɛ gyinaeɛ a wɔbɛsie de afa wɔnom ho.

Courte. Undeterred is Honourable Kennedy Ohene Agyapong.
Ɛnam so ma mmarahyɛbadwani a wɔgyina ma wɔn mu a wɔwɔ Asawase mu Burack Muntaka de to dwa sɛ gyinaeɛ a Kyeame hene no asie no, ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔne no yɛ adwene. Standing Order seven to six, and with your permission I read seven to six one, Every application.

a His Honor Ebenezer Osei Darko te adwa mu no, Sɔfopanin a na ɔda Faith Christian Ministry ano, Pastor Ebenezer Kumah, yɛde no atom ten years, nkoraa mmiɛnsa, thirteen, fourteen, fifteen, na ɔkɔseesee wɔn. Emu nsɛm no Adom TV de ba.
Sɛ ɔmanfoɔ bɛkae a, Adom Kaseɛ de amanebɔ bi bɛtoo dwa a ɛyɛ kyerɛ sɛ ɔpanyin pa a ɔno na ɛda Faith Christian Ministry ano wɔ Kasoa Ɔfaako, apolisifoɔ kɔkyere no. Bɛyɛ sɛ bosome nie kwaadu a wɔde bɔɔ no ne sɛ mmayewa mmiɛnsa bi wɔakɔ akɔseesee wɔn. Adom Kaseɛ ne apolisifoɔ adi nkɔmmɔ no wɔde too dwa sɛ Pastor Ebenezer Kumah a ɔyɛ ne ho sɛ ɔyɛ movie director de no ne ne kwan a wɔfa so a wɔde fa mmayewa wɔ Kasoa ne ne mpɔtam kɔɔ to kɔɔ asetena awieɛ no ɔfaa kɔ District Police Commander DSP Samuel Amfo de too Awofoɔ anim sɛ wɔma wɔn ani nna hɔ no wɔnhwɛ wɔn mmɔfra yie sɛ ɛbɛyɛ a saa abɔnefosɛm yi obi mfa bi nni wɔn. Aberanteɛ Ebenezer Kumanya a yɛreka n'asɛm yi, wanya mfirihyia aduasa nsia. Ɔno na bɛyɛ bosome ntam ni ɛɛ monyaa no nteeɛ a mobɛbisa yɛn ho nsɛm sɛ wakɔ ɔne nkwadaa mmiɛnsa a nkwadaa no ɔbaako wɔ mfirihyia du mmiɛnsa, ɔbaako wɔ mfirihyia du nan. na ɔbaako so wɔ mfirihyia dunsia. Ɔne saa nkwadaa yi akɔda, na mmerɛ a apolisifoɔ nyaa no nteɛ saa no, yɛkɔ kɔkye aberanteɛ yi de no kɔɔ kɔɔt. Kɔɔt no remandee no sɛ ɔmmra kɔɔt ɛnnɛ, fifth April, twenty twenty two. Nti anɔpa yi, yɛde aberanteɛ Ebenezer Kuman san kɔ kɔɔt, na yɛkɔduu kɔɔt hɔ no, Ɔtɛmmuafoɔ, ɛyɛ Onuonyamfoɔ Ebenezer Ɔsɛɛdaako, a ɔwɔ Ɔfankɔɔ Circuit Court tenaa n'akonnwa mu. Mmerɛ a polisifoɔ yɛde kɔ adu nsɛm kɔtoo n'anim no, kɔɔte no yɛɛ nhwehwɛmu huu sɛ aberanteɛ Ebenezer Kumah yi, ɔdi fɔ sɛ ɔne saa nkwadaa mmiɛnsa yi nyinaa akɔ akɔakɔda. Ɛno nti His Honour Ebenezer Ɔsɛɛdako buaa no fɔ. na ɔhyɛɛ sɛ ɔnkɔ nkɔda afiase mfrenhyia du mfa.
Ntoa kaseɛ no so, na adehyeɛ a wɔwɔ Kradante, na Kradante DA Primary School no, yɛneɛ ɛwɔ Krachi Ntwomuro mansini mu wɔ Ti mantam mu, bɛyɛ 63 years ni na sukuu no baeɛ, Firi saa berɛ bɛpem 63 years no yɛnyɛɛ renovation biaa nti na wɔn rehwɛ anim sɛ anka aban ahodoɔ abɛba nyina anka wɔn bɛyɛ. Bɛpem saa berɛ yi hwee nsii. Seisei wɔn pɛ sɛ wɔn de wɔn ho gye mu. Na aban no hunu sɛ eh wɔn ani abere. Deɛ wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ no deɛ wɔn ne abanebɔfoɔ di nkɔmmɔ yi. Ɛberɛ a dom kaseɛ ne odikorɔ wɔ Kradente, Nana Kwame Kumah retwetwe nkɔmmɔ na wɔde too dwa sɛ, Adekodeɛ pɔtee a ɔmanfoɔ a wɔnom wɔ ne kuro no so hia firi aban hɔ ne sɛ ɔbaa bɛsi dan de ama asukuufoɔ yi sɛ ɛbɛyɛ a adesua ne adekyerɛ bɛtumi akɔ so. Wɔde saa nsɛm yi too dwa wɔ berɛ a wɔne ne manfoɔ kaa wɔn ho bɔɔ mu a na wɔrebobɔ ntaabodan a mmɔfra yi bɛtumi atena mu asua adeɛ. Wɔde adesɛdeɛ too aban ne nnwumakuo ahodoɔ a ɛnhyɛ aban ase anim sɛ adaworoma wɔmmra mmɛyɛ wɔnom mmoa. Sukuu nkwadaa no, ɛduru mmerɛ bi a nsotodwe se a na sukuu no n'apata no nyinaa bɛyɛ basaa. Yayayayayaya berɛ education no eh mpanyinfoɔ no a mefa sɛ abɛn mpanyinfoɔ no a yɛaka biribiara akyerɛkyerɛ wɔn, wɔn mmuaeɛ. Ɛdan baako, dan koro mmiɛnsa pɛ na wɔasi. a boa yɛ. Nea aka no koraa, ye kyerɛ sɛ no koraa wɔ no hwan koraa ya yɛ yɛ ankasa na ya fɔse akɔ bɔ ɛho apata. Ɛna ndɛ yi yɛ ntumi ngyae nkwadaa no ntena abɔnten, ɛno nti na yɛ ba bɛ yɛ ɛyi asafo dwuma awia yi. Kuromafoɔ bi nso a wɔde wɔn ho hyɛ kwasafo dwuma yi mu bi nso ne Adom Kaseɛ twetwee nkɔmɔ na wɔde too dwa sɛ ɛkame ayɛ sɛ aban atwa wɔnom agya wɔ mpontu nwuma mu. Pacho yɛni sukuu dan yɛyɛ nanam mu so abrɛ so saa na. Nkwadaa yi te apata mu saa a, wɔnnya ɛɛ sukuudan papa ntena mu. Yɛn daakye mma no no. Nanso yɛn sraban sɛ, sukuu no, ɛnyɛ nnɛ, ɛnyɛ sukuu. Enti ɔnto n'ani so nhwɛ sɛnea sukuu nkwadaa no, ɔnsi, ɔmfa n'ani nhwɛ nneɛma ketewa bi na wɔbɛsi adan papa ma yɛn na nkwadaa nso nya ɛɛ baabi pa atena. Mframa bɔ sei a, nsuo amuna sei a, wɔn a wɔnnya mmirika nkɔ efie. kɔ sukuu na ɛyɛ daakye MP president yɛ wobɛtumi apira wɔ mmerika mu nti ɛsrɛ mo sɛ wɔn bɛdi mmoa. Adom kaseɛ bɔ mmɔden a ɛne mansini panyin pa a wɔda nwomasua ano wɔ Krache Ntwomoro mansini mu Owura Sado kɔ twetwee nkɔmmɔ na wɔde too dwa sɛ, Me ne no adi nkɔmmɔ pii ɛfa ho
ɛna last Friday koraa no yɛyɛ Diok meeting Na ɔ ɔ assure yɛn sɛ ɔno nso abɔ nkurɔfoɔ bebree amaneɛ ɛna Getfan ne wɔn a wɔkakaka ho sɛ wɔbɛboa yɛn na wɔn provide sukuu dan ma yɛn, schools no a ɔ ɔ wɔnwie sukuu dan no. Ɛno sii yɛ apɛ ɛna Akwasi Nkrumah Ojile, yɛ a ɔno na ɛyɛ aban ananmusini wɔ Krakye Ntwomuro nso de ne deɛ. ka ho bi. Susan na Trish no, nea edi kan ne ɛwɔ projects bebree a na aka nsensɛnmu. Ɛmu pii, yɛatu ho anammɔn a contractors na wɔyɛ ho adwuma no, wɔasan aba a wɔbɛtoa so. Yɛadu so no, yɛakɔ aba na yɛahwɛ sɛdeɛ apɔmuden ne adwadie ne nsɛm nkaeɛ no teɛ. Yɛba a, yɛde ɛno ba. Meda ase mesan mu akɔ aba bio. Ɛyɛ Adom TV kaseɛ na wogu so rehwɛ no. Yɛnhwɛ sɛdeɛ apɔmuden mu nsɛm no teɛ. Na Greater Accra Regional Hospital, nnɛ yi wɔnom apaw Family Medicine and Wellness Clinic ho ntoma. Ɛhɔ deɛ wonhia referral, wonhia sɛ dɔkta bi atwerɛ krataa sɛ kɔ Reg Hospital anaa Greater Accra. Nti ɛbue mu de ma obi bibiara sɛ wo ho dodo wɔ no woaba hɔ. Yɛpaw ho ntoma no Adom kaseɛ kɔɔ hɔ. Ɛtoa so.
Saa Family Medicine and Wellness Clinic a Greater Accra Regional Hospital apa ho ntoma yi reboa ama wellness concept a ayaresabea no de baeɛ no atumi akɔ anim. Seesei obi biara a ne ho dodo no bɛtumi abɔ awura ayaresabea hɔnom ama adɔkotafoɔ ahwɛ no ɛberɛ biara wɔ aberɛ a wɔmmrɛ ho. Family Medicine and Wellness Clinic yi Child Nutrition Wellness wɔ mu, yi a ɛhwɛ mmɔfra, Adolescent Wellness nso wɔ mu a ɛhwɛ mmabunu, ɛna Adult Wellness a mpanimfoɔ nso bɛtumi akɔ hɔ akɔ akɔgye ho nkyerɛkyerɛ. Ɔpanyin pa a ɔda Adolescent Care Clinic ano ne Dɔkta Betty Banka na ɔne Adom Kaseɛ twetwee nkɔmmɔ. Yɛn nyinaa yɛwɔ hɔ yi, da biara ɛsɛ yɛhwɛ yɛn apɔwmuden. Wonka sɛ menyare nti menkɔ hospital, but ebia na biribi rekɔ kyew na wote fie ɛ, womfeeli hwee nti wobɛka sɛ oh menyare nti menkɔ. Aha, nti wellness no ɛkyerɛ adeɛ a Ɛsɛ da biara yɛkɔ na yɛkɔ kyɛke, ebi a yɛkɔ wo kyɛke wo BP, wo kyɛke wo sugar, wo kyɛke you know sɛ w'apɔwmuden sɛdeɛ ɛteɛ because nea yɛka ɛnɛ nyinaa ne sɛ ɛnsɛ sɛ wotena fie na bi asɛm to wo ansa woakɔ hospital. Wowɔ hɔ no periodically no ebi a afe biara anaa every six months biara wobɛkɔ ma yɛakyɛke sɛ w'apɔwmuden ɛte sɛn. Wellness clinic no ayɛ biribi te sɛ clinic bi a wonam a na woadecide sɛ o ɛnɛ me BP te sɛn, you can just walk in na yɛakyɛke ama wo. Ɛhɛn, ntsi hu biribi wɔ ho a, na afei deɛ wobɛ register, na afei ɛɛm nɛ ɛ test biara wɔ hɔ a ɛsɛ wɔyɛ a, na yɛayɛ ama wo. Ɛno akyi na Director General yɛ a ɔda Ghana Health Service ano, Dɔkta Patrick Kumar Boagye nso de too dwa sɛ, saa Adolescent Care Clinic yi, ɛno koraa ne deɛ edi kan a aba asoɛeɛ hɔ na ɛbɛboa ama apɔmuden ho nsɛm atumi akɔ nkan wɔ ɔman Ghana mu. Yɛyɛ no sɛ ɛbɛyɛ a anyɛ sɛ wontwɛn ma onipa korɔ no nyare ansa na waba anaasɛ wo honam no dodow ansa na waba hospital na mmom yɛkyerɛ sɛ periodically no ebia wo birthday bi a biribiara na ɔsɛ ɔba na abɛhwɛ w'apɔm, check wo blood pressure, check wo sugar. na ɛkyɛke obi bia na ɔhu sɛ woyɛ well a, nea mo nso mediafoɔ nso bɛka nso bɛboa ma obi ahunu sɛ, sɛ wote, ntwɛn ma wonyare ansa, na mmom ebia afe biara no kɔ koraa na kɔhwɛ sɛnea w'apɔm si teɛ.
Yɛnhwɛ sɛdeɛ adwadie mu nsɛm no teɛ, Na adwadifoɔ a wɔwɔ Odorna market De naawɔtwe mmienu ama aban no. Ɛfiri sɛ hye yɛnom ne adeɛ, wɔabɛhyɛ bɔ bebree. Naawɔtwe mmienu na wɔde ama aban. Sɛ wɔamma na wɔamma ammɛsi wɔn apata no amma wɔn deɛ, ɛnneɛ kwan no ho ano bɛba abɛdi dwa. Awerɛnkyɛm a ɛto ɛyɛ adwadifoɔ a wɔwɔ ɔdɔn na dwom ma ɛkɔwie akyi no mpanimfoɔ hyɛ wɔn sɛ wɔn dwa ne deɛ wɔn bu no nyinaa da no wɔnsi foforɔ ma wɔn no. Adwadifoɔ yi ayɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyiamu no a wɔde nsɛm bi ato dwa sɛ ampa sɛdeɛ mpanimfoɔ dii kan hyɛɛ wɔn bɔ sɛ wɔbɛbrɛ wɔn sika sika ama wɔde adi wɔn dwa no, wɔde sika no baeɛ. Nanso ɛsiane sɛ na dwa no wɔatu afiri mu a wɔkɔtenaa ɛkwan ho nti no, Operation Clean Your Frontage baeɛ nso abɛpamo wɔn afiri kwan no ho. Na seesei deɛ wɔbisa ne sɛ, da bɛn na mpanimfoɔ bɛba abɛyɛ ɔdɔn a dwa no ama wɔn ama wɔn nso anya baabi atena atɔn nneɛma a wɔbɛnya sika de bi ahwɛ wɔn mma ne wɔn abusua. Ne nyinaa mu no, deɛ wɔka ne sɛ, wɔde wɔn nsɛm reto mpanimfoɔ anim na sɛ wɔma aban nnawɔtwe mmienu wɔanyɛ biribi amfa dwa no ho a, ɛnneɛ wɔbɛte wɔn ho agu mmɔnten so na ɛkwan ho na wɔatena. tena atɔn adeɛ. Berɛ a wɔyɛɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyiamu yi, Joe Mtnani a ne din ne Maame Sewaa Brakatu na ɛde asɛm yi too Adom Kaseɛ anim. Sɛ yɛante ho hwee deɛ a, ɛnneɛ na me nso mentumi mma me mma no ntena nsuo mu mma nsuo nnyini mfa yɛn. Ɛnneɛ yɛn nso yɛbɛkɔ kwan no ho. Ɛsiane sɛ sɛ bi tena kwan ho ma no yɛ yie deɛ a, yɛn nso yɛbɛkɔ akɔtena kwan no ho. Yɛn mma yɛ president nnawɔtwe mmienu sɛ ɔmma Assembly no nhu sɛ yɛte nsuo mu. Enti sɛ nnawɔtwe mmienu no duru na sɛ yɛante hwee deɛ a, me nso mɛ leadi me mma no na me deɛ wɔn akɔ akɔtena kwan no. Adom kaseɛ ne adwadifoɔ bi a na wɔn nso atwa ahyia wɔ hɔ redi nkɔmmɔ. Ɛba ne saa critical na yɛ madam aka na sɛ moanyɛ wo biribi deɛ a, sɛdeɛ madam kaeɛ saa pɛpɛpɛ na yɛbɛyɛ no. Saa pɛpɛɛpɛ, sɛdeɛ yɛn maame kaeɛ no, saa pɛpɛɛpɛ na anka yɛn deɛ yɛbɛyɛ no. Friday nsuo tɔɛ deɛ me ɛbɛdi me waist, yɛde rubber na ɛsesa pieeɛ because aha yɛntumi ntena ha for June, July, August, September, ɛyɛ very worse. Na mo adwa no wɔn pɛ sɛ ɛgyina no, wɔn pɛ sɛ ɛgyina wɔ deɛ ho because hairdresser foɔ dɔɔso sen obiara ɛna nails foɔ, nti sɛ light no dwa no mu na sɛ customer ba na ɔkɔ a ɛdwa no ɛntumi ngyina mma yɛn, nti sɛ wɔn pɛ sɛ yɛba ins abɔnten hɔ deɛ ɛnna dabiara yɛn nso yɛne abayiefoɔ no bɛko ne aba. Ɔhaw a ɛte mu wɔ ha no, Anoɔden. Awia yi a ɛbɔ yi, awia yi hye yɛn, kyerɛ sɛ wode ambrɛda si hɔ koraa a, wɔkwa. Awia no hye wo. Ɛna korɔmfoɔ so koraa sa ha yɛn. Wode w'adeɛ si hɔ a, wobɛba no ne wɔn abɛfa. Enti nsuo so no, ano nsuo atɔ yɛn no, wontumi ntena ha. Yɛda ase. Ansa na agodie mu nsɛm no bɛba no, yɛmfa nsɛm yi nto dwa. Dom TV amanebɔfoɔ kɔ Oti mantam no mu de amanneɛ bi brɛɛ mu. Abɔfra kumaa koraa a wanya tumor Ɛha wɔ wi akyire na infection asan de ne ho abɛgyem. Nyame adom, infection no yɛde no akɔ ayaresabea, mpaninfoɔ ɔhwɛ no a yɛhwɛ anim sɛ bosome akyi yɛbɛde no bɛkɔ na afei operation no ahyɛ aseɛ. Yɛnkɔtie sɛdeɛ abusua ani agyeɛ.
Ɛnkyɛɛ biara na yɛbɔɔ amanneɛ faa abɔfra bi a yɛfrɛ no Enoch Nyangblema sɛ. a ɔne wɔn awofoɔ wɔte yɛ otimantim a kuro no di de kpogede. Na abɔfra yi na adeɛ bi na ahohoro ne mfono a adɔkotafoɔ a wɔwɔ otimantim de no bɛpue mu wɔ yɛ Korle Bu Ayaresabea. Mmerɛ amanebɔ yi bɛto dwa no, Adom TV na afei nso ahwɛfoɔ tumi keka wɔn nsa ano a wɔtumi de abɔfra yi bɛpue mu wɔ Korle Bu Ayaresabea. Mprempren a me ne wo kasa yi, adɔkotafoɔ ne nɛɛsefoɔ a wɔwɔ ha tumi ahwɛ abɔfra yi a mprempren a me ne wo kasa yi deɛ, yɛatumi ahwɛ no a ne ho atɔ no. Yɛne adɔkotafoɔ a wɔwɔ ha bedi nkɔmmɔ abisa wɔn sɛnea na yare no ankasa si te ne nea wɔpɛ sɛ wɔyɛ after sɛ wɔn sɛ wɔnkɔ fie, wɔn nsa mmra wɔn akyi ɛyɛ bosome baako akyi no. Yɛwɔ ntini bi wɔ honam mu a ɛtwe nsuo fi nipa honam mu sɛnea ɛbɛyɛ a nsuo ngyina baabiara. Na wei no ne ntini no a ɛsɛ sɛ ɛyɛ saa adwuma no na amfɔm yie. na ayɛ te sɛ kotoku wɔ ne kɔn ase. Enti saa ntini no a entumi afɔm yi ayɛ te kotoku no na ama nsuo ahyɛ mu ma wɔ ne kɔn no ho. Na time a ɔbaeɛ no, na infection aba mu.
Abusua, yɛn toa so agodie nsɛm mu na yɛbɛhyɛ aseɛ de afi the Black Stars of Ghana and uh, World Cup draw bɛtɔ dwa. Ghana ne Uruguay, South Korea ne Ɛyɛ Portugal na ɛwɔ group baako mu na ɛno na bebree na ɛsoro ne adeɛ a Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, His Excellency, President of uh, Ghana, ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ɛma Ghana ni bia nsoro. Group wei, emu da hɔ paa.
I think they'll perform well. Um, the, the, the new coach of uh, of Ghana has done a, a, good job, especially in mobilizing some of the younger, if you like, unknown

Portugal yɛbɛhwɛ sɛnea ɛbɛsi akɔ na yɛnkɔpie mu wɔ the MTN FA Cup ɛnɛ draw no aba so quarter final draw defending champions House of Folk ne Sky FC ɛna de pem so yɛhwɛ sɛnea ada fixtures no ɛsi ɛteɛ ɛna Northern Sector Aduana Stars ɛne King Faisal ɛna de bɛbɔ ani na Bechem United ɛne Tamale City ɛnso ɛde abɔ ani na eh, Sky FC House of Folk sɛnea mɛde kan kan no ɛbɛba so neutral grounds and Sky FC foɔ eh, weekend yi ɛboro torɔ mokɔ boro Ɛyɛ wɔn nuanom nsam ateasefoɔ no, Dreams FC ne Kotoku Royals na ɛde rebɔ ani. Wei ne sɛnea MTN FA Cup quarter final draw no si rekɔ nnɛ wɔ the headquarters of the Ghana Football Association. Na yɛnkɔhwɛ mmaa no so deɛ no, na yɛnhwɛ mmaa no so quarter finals no sɛnea nnɛ draw no si kɔeɛ. Na ɔkɔpie mu anaa ɛyɛ Police Ladies ne Ampem Dakoa na afei nso no Anlɔ ne Army Ladies, Kumasi Sports Academy ne Azakes Ladies na afei nso no Fosu Royal Ladies ne Ashtown Ladies de aboa ne wei dɛ women's fa cup draw a nɛ quarter finals no deɛ ɛsi ɛkɔkɔɛ na ɛnkyɛ koraa na ɛhyehyɛ so ɛ the quarter final of uh, the UEFA Champions League ɛna sɛ na fixtures no ɛsi ɛteɛ nɛ uh, big game uh, Man City ne Atletico Madrid na deɛ ɛbɔ ni ɛna nyansam ketewa koraa ɛna ɛda nkyɛn a there's Benfica ɛna afei nso no Liverpool wei ɛna sɛ na games no ɛsi ɛteɛ 7pm hmm. nyɛ small games live commentary ɛwɔ atom fm ɛne asɛmpa fm so kahyɛ no so saa ɛfa ɛma me nso ɛwɔ hɔnom nti commentary mu da wo ne yɛde brɛ wo hmm, yɛnyina so na ɛna nwummerɛ yɛmfa nsi gtp no saa ne fra me ntoma kae sɛ wode nankasa bɛka kedwoa ne ho eric aseɛ dubuadi afiamankwatama klotoa so
Yɛda ase ma yɛntoa kaseɛ no so na yɛmmra yɛn nsɛm foforɔ mu. Na ɛnɛ ɔsoafoɔ yɛ a wɔhwɛ eh, communication ne digitization so yɛ Esla Owusu Ekufo. Wakyerɛkyerɛ mu wɔ nhyehyɛ ahodoɔ yɛ a na yɛyɛ eh, wɔ abɛɛfo kwan soɔ no, ɛmu nkyerɛ mu ɔde akɔ mmarahyɛbadwafie mu.
Ɛnnɛ, bere a mmrahyɛbadwam kɔ asetena no, ɛna panyin mu a ɔda dɔm kumaa no ano a ɔno koraa yɛ san so mmrahyɛbadwani a ogyina ma wɔn ma wɔ Tamale South, Haruna Iddrisu, abisa asoafo a wɔhwɛ Communications and Digitisation so sɛ wɔpɛ sɛ wɔhunu mpɛnpɛnsoɔ a nhyehyɛe a wɔreyɛ sɛ wɔbɛfiri analog de akɔ digital platform soɔ no wɔ no aduru. The Minister for Communications and Digitalisation, The definite date. When Ghana will migrate from analog radio and television to digital radio and television following the International Telecoms Union, ITU, decision in Antalya, Turkey. Thank you, Mister Speaker. N'ano mu na soafo a ɔhwɛ Communications and Digitisation so, Ursula Owusu-Ekuful de too mmarahyɛbadwa mu anim sɛ, Seesei ara yi deɛ, wontumi nkyerɛ mpɛnpɛnsoɔ a wɔde saa dwumadie no aduru esiane sɛ mfidie a ɛbɛboa ama wɔnom atumi de adi saa dwuma no, wɔ afa ahokyerɛ bi mu nti no, ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔn nsa atumi aka.

A key component of the digital migration process is the acquisition of set-top boxes for analog TV sets to be able to receive the digital TV signals when the analog signals are discontinued or switched off.
Anigyedeɛ kaseɛ na yɛde rebrɛ mo na Adom TV Nsoromma Season 4 no Nyame yɛ adom a Kwasida yi na yɛsɛ ba no awieeɛ ara no no na yɛsɛ nonsia West Hills Mall deɛ ɛhɔ na dwumadie no ne mpɔmpɔnsoɔ nyinaa yɛde rebɛhyehyɛ. Nansa mpo na Kwasiada bɛba no yɛayɛ documentary kakra de afa nkwadaa yi a wɔrekɔ finals yi ho. Na yɛntie ho nsɛm no kakra ansa na mmerɛ a ɛdeda yɛn anim nkaeɛ nso wɔahunu no nyinaa. Yɛnkɔtie bi mma. Like it's so sweet. Otumi kasa like sɛ ɔto ndwoan like like wobɛ fɔle ama no. Ɔba fie nso a, adwuma biara a mede bɛma no biara ɔyɛ. Yɛwia wo na twitwi nneɛma mu. N'adwuma a ɔyɛ ne deɛ, ɔkɔ nsu mu, ɔba fie a, ɛno ara na ɔyɛ. Ɛɛ, sɛnea yɛka no, ɔnyɛ obi a ɔyɛ ɔyɛ ne ho gidigidi bebree. Ɔyɛ obi a ɔyɛ bɔkɔɔ. Ɔba stage deɛ a, wohu sɛ na sɛ ɔno nso deɛ Nyame de ama no no no, but ɔfiri mu na ɔba a, wohu sɛ wayɛ dinn. Wobisa no sɛ, Nhyii, na adeɛ wei yɛ dɛn na woyɛeɛ? Ɔbɛka sɛ, Maa, me deɛ mennim oo. Doris Osei nso ne nhyira kɔto maame. Deɛ ɔno nso kae ne sɛ. Nsoromma dwumadi a nhyira kotow ka ho no de animuonyamhyɛ ne mpagya na abrɛ nhyira ne abusua no nyinaa. Fans no deɛ megye bi paa Nyame adom nti ɛneɛ mekɔ asɔre a ɛneɛ nsoroma maame nsoroma maame eh nhyira maame oh yɛbɛ votu ama yɛ mese mo votu ma yɛn ɛneɛ mepie na mekɔtɔ adeɛ wɔ abɔnten a deɛ nya hu me aa na yɛde fans no agyam ɛneɛ mama me nsa so nsoroma maame mese adom TV

Mɛkɔ adwuma a, mɛba fie, mɛhyɛ ase sɛ mereba fie no, mɛhu sɛ obi reto nnwom sɛ, Ah, na hwan na ɛhyɛ me hɔ to nnwom ɛba no? Na ɛyɛ Anita. In fact, na ɛyɛ me nwanwa. Nti ɛduruu baabi, ɔse, Ma, matwerɛ nnwom. Ampa ara nso, ne papa fa hwɛɛ no, ɔtwerɛɛ nnwom mmaako mmaako seven. Nti meka kyerɛɛ no sɛ, Wosua. Nti saa bere deɛ woka sɛ woto koraa a, ɛmmoa. Mekyerɛeɛ no na meto kyerɛɛ me parents, me ma me papa yɛ presiding elder nti meto kyerɛɛ no ɔkaa sɛ ɛyɛ paa ɛma ɔno nso maa me words no bi woahu sɛ na me. Bɛyi wɔn de akyerɛ ɔha na ɛbɛma kwan anwummere kaseɛ yi mede resie me din Afia Amankwaa Tamaklo.
Yɛda wo ase sɛ woahwɛ video yi, na megye di sɛ wohwɛɛ video yi, w'ani agye. Deɛ mepɛ sɛ woyɛ ne sɛ, woahu adɔma no a ɛda hɔ no, fa wo nsa tim so na subscribe. Wo subscribe a, video biara a yɛde bɛto hɔ biara, wobɛnya akwanya na wo nso woatumi ahwɛ. Ɛnyɛ ɛno nko a, like na share. Deɛ mepɛ sɛ woyɛ ne sɛ, san fa wo nsa tim share no so na wo nua bi nso nyɛ bi na ɔno nso mfa mmɔ wo bi na ɛrekɔ no na yɛrekɔ yɛn anim.